Сөнәрмесез, салармысыз, килдем кабат Малышевага. Бер айлык булган идем бит инде мин монда. Ә монда түгел, здоровье дигән тапшыруга. Ансын Малышеваның клиникасында яздырганнар иде. Ә хәзер жить здорово дигән тапшыру, аны яздыралар Останкинода. Менә атаклы 17 нче подъезд. Хәзер күрсәтәм, ничек яздырылган бу тапшыру. Шушы атаклы 17 нче подъезд 17 нче КПП турында нәкъ ике атна элек Останкино манарасына багышланган чыгарылышта сөйләгән идем. Бу бинаны сез э, күпләр таныйсыздыр, хәтерлисезме? Төсле телевизорда эшләмәгән очракта нәкъ менә шушындыйрак сурәт килеп чыга иде. Бу академик Королев урамы 12-нче йорт. Минем күп кенә тапшыруларга нәкъ менә шушында хатлар да язганым булды. Менә бу Останкинаның 17-нче КППсы. территориясе бик зур, ләкин халык керә торган урыннар нәкъ менә шушы берәү генә, унҗиденче КПП. Бу юлы менә шундыйрак кыяфәттә килдем. Ну, былтыр да шулай, былтыр дип әйтәм инде, здоровье тапшыруына нәкъ шулайрак киенеп килгән идем, ләкин бик озак шикләнгән идем, кирәк микән галстук алып килергә, юкмы. Мин әйтәм, ярый, булсын дип, мин аны салып тордым рюкзакка. Монда килгәч, чишенә башлагач, безне каршы алган һәм гомумән тамашачылар белән эшли торган Алексей әйтә, Ә синең менә андый аптырырга әйберең бармы, ди ул. Менә шушы күлмәкне, ягъни инде галстук дип әйтергә теләгәндер. Мин әйтәм, Бар. Ул әйтә, Ки әле, ди. Малыш менә шундый кыяфәтне ярата, ди, ягъни галстук таккан кыяфәтле ирләрне. Әле киеп киләсе идем смокинг, өйдә бар смокинг, ләкин озак кына уйланып тордым, кирәк микән, юк микән, чөнки Ул смокинг кигән очракта ул тантаналырак чараларга, кичке чараларга киелә торган кием бит инде. Шуңа күрә мин әйтәм, әй, ярар, монда барыбер кул чабып кына утырасы була, шуңа күрә смокинг кию артык булыр. Менә мин шуны аңламыйм, һәрвакыт иртә чакыралар, әйме, менә безнең очракта чакырдылар сәгать. 12-гә, сәгать бердә башлана дип язганнар иде съемканы. Әйе, сәгать 12-гә мин бераз 1-2 минутка соңарып килгән идем, инде шул вакытта яза башладылар. Сез кайда дип мин әйтәм, хәзер, хәзер берничә минуттан булам, чөнки белдерүдә язылган иде, соңармыйча килергә кирәк дип. Ахыр чиктә менә килдек, сәгать ничә? Икенче 8 минут китте. Бер тулгандарак безне озата йөргән Алексей исемле егет әйтә, бар 30-40 минут йөреп кил ди. Белмим, ник кадәр шулай иртә чакыралардыр кешене, ну, видимо, тик подстраховаться итәр өчен. Ә менә монда күрәсең, Останкино инде тулысынча яңа елга әзер. Чыршы да куелган. Менә монда урындык та бар. Менә шушылай рәхәтләнеп ишатып шытыр-пытыр килә ул. Менә кызык. Монда халык йөри, бала чыга, күрәсең, экскурсияләр үткәрәләр. Ә мин исә шәйләп алдым, хәзер өскә менәм. Бәлки җыя башларлар безне. Нишләргә белмәгәнлектән кафега кердем. Бер уңайдан сезне дә бәяләре белән таныштырыйм. Арзан дип әйтеп булмый. Тортларның берәр кисәге әнә 250 шәр сумга җитә. Хәер, Мәскәү өчен мондый бәяләр норма булып санала. Кафетериядә менә алдым сочник, бер слойка с мясом, итләй бер дә ашыйсы килеп китте. Һәм менә капучино. Барлыгы бу миңа төште 340 сумга. Бу әле бернинди обед ашау түгел. Әле обед ашау аерым булачак. Гадәттәгечә, Тишек төбе сәхифәсендә мин бөтен тоткан һәм кергән акчаны саныйм. Әлегә суммасын әйтмим, күпме түләячәкләр. Ахырдан барысын да, барысын да акча санаганны ярата рубрикасында санарбыз һәм барларбыз. Вакыт менә хәзер 14 сәгать 19 минут, 2 сәгать ярым. Безне менә эшсез тоталар. Алып кергән кеше юк студиягә, әйткән кеше юк студиягә. Артык-портык сорау бирсәң. Дорфа гына җавап бирәләр. Менә мин шуны аңлам дөрестендә нәрсәгә халыкны аның ярый акчасын вәгъдә ителгән кадәр аны түләячәкләр, әйме? Ләкин менә болай эшсез йөрү шул кадәр ялкыта. Ниһаять, өчләр тирәсендә, ягъни өч сәгатьтән соң студиягә керү бәхете насыйп булды. Менә яңа ел чыгарылышына чакырдылар.

Да. Ну, возьми, ну, кусочек. Кагыйдә буенча студиядә төшерергә рөхсәт ителми. Берәү төшереп утырган иде, Малышева ярамый дип кисәтү ясады. Ләкин мине бу туктатып калмады. Төшерүемне дәвам иттем. Уйламаган җирдән бер егет яныма килеп, Бездә төшерергә ярамый, дип кулыма кагылып алды. Телефонны кесәгә салдым. Тик шуннан соң да шыпырт кына тагын берничә кадр ясап алдым. Студиядагы Яңа ел матурлыгыннан һич аерылып булмый, сезнең белән дә бүлешәсе килде. Ахыр чиктә студиягә мин эләктем, бер өч тулганда гыйме, анда Алексей исемле егет бар. Ул тамашачыларның эшен эшли торган кеше инде безне каршы ала. Безгә анда без аларга смслар җибәрәбез, ул э, безгә җавап бирә, кайсы вакытка килергә кирәк, фәлән төгән. Ахыр чиктә әйтә, э, әйдә Ленар, мин сине кертәм ди, ә анда халык бик күп. Э, мало что чакырган үзенең студентларын. Ә менә шуңа күрә күрәсең ул алдан уйланылмаган булган студентлар килеп э, тамашачылар урынсыз калган мин алексейга әйтәм ни өчен гомумән шулай иртә чакыралар халыкны Һәм менә шулай болай гына тоталар. Ну ул әйтә, син менә бу тамашачы буларак килүеңне эшкә караган кебек кара, ди. Мәсәлән, менә минем смена уникедән алтыга кадәр син киләсең, матур гына утырасың, студиягә кергән дә очракта да, кермәгән очракта да акча сиңа түләнелә. Син һәрвакыт теге әзер булып торырга тиеш. Шуңа күрә менә, менә шундый ракында караш. Янәсе сиңа студиягә ә, эләкмәскә дә мөмкинсең. Төрле сәбәпләр аркасында кунаклар да килергә мөмкин. Запись башланырга 5 секунд кала. малыш миңа карады да ерактан мужчина с трупоподобным лицом ди мин аптырап киттем монда тамашачылар арасында гел э, хатын кызлар гына шуңа күрә мин әйтәм минме дим да да вы ди ну янәсе мин инде кирәгенчә елмаймыйм но бит әле төшерә башламадылар тапшыруны нәрсәгә мин инде әле җитмәсә безне бит инде өч сәгать ярым тоттылар эшсез әйме билгеле безгә акча түлиләр ну түлиләр икән димәк без аны тулысынча эшләргә тиеш елмаерга да тиеш кул да чабарга тиеш ягъни нәрсә кушалар шуны эшләргә тиеш булабыз. Ә монда мин дә аптырап киттем. Ярам алай дип елмайган булдым инде дурак шикелле. И ә монда тамашачылар белән эшли торган тагын бер кеше бар студиядә. Аның исеме Надя. Ә, бу тапшыруны яздырып бетерделәр. Аның алдыннан мине атады бит инде. С трупоподобным лицом дип. Шуннан соң Надя килде дә, улыбайся, улыбайся ди. Мин әйтәм, әле төшерә башламадылар бит. Нәрсәгә мин елмаерга тиеш соң? Барыбер Әгәр дә студиягә кереп утыргансың икән, син елмаерга тиеш, ди. А, анысын әйтә, менә мондый кеше шикелле елмаеп утыр, шуңа, сиңа бернинди претензия булмаячак, ди. Ярый, икенче тапшырда шулай елмаеп утырган булдым инде. Ә икенче җиргә утырдылар, камерага якынрак Малышева карый торган ий гел, теге камерага караган, миңа да караган шикелле һәм мин гел теге ул камерага борыла икән, мин сразу теге авызымны ерып утырган кыяфәт чыгарып утырдым, теге дурак шикелле көлгән булдым инде. Кирәкме, кирәк түгелме, мин әйтәм, ярар, претензиясе булмасын дип. Янында утырган бер кыз белән сөйләштем. Ул әйтә, бүген әле ярый ди, бүген әле җиңел генә үтте ди. Ә кичә халыкка ничек бәйләнгәнен күрсәгез ди. Анда син трупоподобный йөзең, син вообще не живой, синең теге җирең килмәгән, бу җирең килмәгән дип. Короче, бөтен кешегә шундый комплимент, ну комплимент куштырнак эчендә тезеп чыккан. Кичә бер бер мондагы кыз әйтә легкий бдсм булды ягъни бөтен кешегә эләккән хәтта үзенең бер хезмәткәрен елатып бетергән дип сөйләде сөйләделәр бүген хәтта безгә дә бер әйбер яздырдылар янәсе анда халык чыга сораулар бирә малышуга теге җавап бирә янасың уже тапшыруны яздырганнан соң без янәсе шул сөйләгән хатынның э, хатынның сөйләве буенча үзебезнең реакцияне белдерергә тиеш ягъни канәгатьсезлек ул ниндидер бер ситуацияне сөйли без инде болай баш чайкарга тиеш мин былай итеп тә ниттем инде йөземне сытып былай итеп тә малыш әйтә сез нәрсә то тегеләй то болай башыгызны боргалыйсыз ди ну я тегеләй я болай ди ул бит ну әгәр дә канәгатьсезлек белдерәсең икән болай итеп борырга кирәк бит инде башны ә мин болай әйтәм алай итә сез нәрсә болгарлар шикелле болай итеп утырасыз что ли дип башыгызны селкетеп ну мен әйтәм ну сезнең хакка болгарин булырга да әзер дигән идем белмим ошаттымы юкмы янымда торган кызлар чырчу килә башладылар Менә шул аннан соң халыкны яздыра башлаганда ул тоже әйтә башлады. Юк, моны төшермәгез, бу, бу вообще кызның лиц тупое выражение лица ди ну ничек инде бөтен кеше алдында кыз балагаймы менә шулай у вас тупое выражение лица анысын берәү әйтә это вообще самый худший вариант ди ну миңа әйт ә миңа әйткән булды инде ну вы народный артист россии дип инде янәсе менә болай канәгатьсезлек белдергән мин белмим шаяртып әйтүе булдымы җитди итеп әйтүе булдымы Малышево тирәсендә һәрвакыт берничә кеше кайнашып йөри. Берсе алып баручының иренен буйый, Гримын яңарта, икенчесе исә башындагы һәр чәч бөртеген рәтләп тора. Бер караганда мондый мөнәсәбәтне аңлап та була. Беренче канал илебезнең төп каналы, ә Малышева һәм аның тапшыруы телеканалның йөзек кашы. Миллионлаган кеше карый торган тапшыруда бөтен нәрсә идеаль булырга тиештер ул. Ләкин кешеләргә, кешечә мөнәсәбәт турында да онытарга ярамыйдыр бит. Аллага шөкер, бу көн тәмам. Акчаны бирделәр. Менә бер мең сум. Мин катнаштым барлыгы ике тапшыруда. Көне буена смена төшерделәр, дүрт тапшыру. Килергә мөмкин булыр иде. Көне буена иртәнге 8-дән менә кичке 6-га кадәр ничә сәгать була бу? 10 сәгать була, шулай бит? Ә ул чакта түләрләр иде 2000 сум. Ә менә бер смена катнашканга, ягъни инде бу ике тапшыру бер смена 1000 сум. ә, шундый кызык кына монда ә, лайфхаклар булды әйтик мәсәлән монда тулысынча болар яңа елга кагылышлы чыгарылышлар булды әйтик мәсәлән анда халык имештер сораулар бирде ә, янәсе ә, әгәр дә нык ә, исермәс өчен нәрсә эшләргә ә, байтак кына киңәшләр бирелде ләкин минем исемдә калганы ул да булса лимон кабарга кирәк икән менә әгәр дә лимонны кабасың икән ул бераз менә исертүне бөтенләй түгел билгеле бераз гына ул киметә икән. Менә шул ягы бар. Аннан соң һәрбер тапшыру, күрәсең, алар яңа елга кала ике атна кала башлыйлар микән яңа ел чыгарылышларын. Һәр чыгарылыш саен аңлавымча, менә милли республикаларга да мөрәҗәгать итәләр, ягъни яңа елны билгелибез милли төсмер белән дип. Без булганында чуашлар килгән һәм чуашларның кваска ошаган бер эчемлеге бар, аны китерделәр бер Э, агачтан ясалган чүмечкә салып. Һәм беләсезме, анда табын янында табиблар җыелган, Малышева, алар ишеп алдылар шушы бер э, сауыттан һәм җибәрделәр студиягә һәм бөтен бөтен кеше шушы бер э, агач чүмечтән чөмерде. Минемчә бу гигиена ягына бик дөрес нәрсә түгел, но мин теге кызык өчен инде ишеп алдым. Менә шул ягы булды. Аннан соң чувашларның безнең тутырмага охшаган ниндидер бер ризыгы бар, шаран дип аталамыз, ну, төгәл хәтерләмим атамасын. Менә аны да безгә кисәкләп бирделәр. Ну, шулай ук бик тәмле иде. Мин бушта уйлаганым тәмсездер дип, чөнки ул ниндидер субпродуктлардан ясала. Ну, ахыр чиктә тәме яхшы гына булды. Хәзер телевизион тапшыруга ничек эләгергә һәм акча эшләп булуы турында сөйлим. Тамашачыларны барлый торган махсус сайтлар, һәм социаль челтәрләрдә төркемнәр бар. Кайсы тапшыруга нинди яшьтә һәм нинди кыяфәттәге кешеләр кирәклеге ачык язылган. Мин исә белдерүләрне Массовки нет дигән сайттан кереп карыйм. Хәр тапшыруга ничек киенеп килү турында да акка кара белән язылган. Малышева очрагында классик киемнән киләсе дигән. Спорт костюмы ярамый, тәүбә-тәүбә! Итәк тездән астарак булырга тиеш. Үзең белән алмаш аяк киеме аласы. Хатын-кызларга бизәнеп килү мәҗбүри. Иренгә помада сөртмәгән яки начар сөртелгән очракта, Малышева тамашачыга бәйләнергә һәм кисәтү ясарга мөмкин. Акча санаганны ярата дигән рубрикага да килеп җиттек. Шулай итеп саныйбыз керемнәрне һәм чыгымны. Ә түләделәр 1000 тәңкә. Ә, мин ашадым, башта хәтерлисезме, а, алдым а, капучино, ул тора иде 200 сум, ә, һәм а, слойка белән а, сочник, алар тора 170 сум. Димәк, килеп чыга барлыгы 340 сум. Бу беренче аша. Аннан соң тапшыруны яздырганнан соң, мин әйтәм, өйгә кайтып җитеп булмас, ахрысы, барыбер тагын ашап алырга кирәк дип, Алдым сэндвич, тавык белән ул тора 210 сум һәм капучино, тагын берне капучино тора 200 сум. Менә димәк без кушабыз 340 сумны һәм 410 сумны килеп чыга 700 һәм миндә калган димәк янда 220 сум. Ну, өйдә ятсам да бары ашар идем инде, ашауга китәр акча. Шуңа күрә кем әйтмешли, кәҗә түгел мәзәге. Останкинаның шушы катында студияләр күп, берьюлы әллә ничә тапшыру яздыралар. Әйтик, менә бу кешеләр Поле чудеста катнашучылар. Эх, Якубович белән фотога төшсәк, шәп булыр иде, дип үзара сөйләшкәннәре дә ишетелде. Минем дә биш ел элек Поле чудеста уйнаганым булды. Якубовичның да дорфа кыланганы истә калган. Малышева белән Якубович бер чыбыктан сөрелгән дигән Нәтиҗәгә килдем әле мин. Менә мин уйлап утырам әле, шул Малышеваның халыкны шулай дип мыскыллавын, әйме? Чакыргансыз икән халыкны Яңа ел чыгарылышын яздырырга, телисез икән халык елмайсын өчен, кул чапсын өчен, аны бит алай теге пычракка батырып әйтәсе түгел бит инде, әнә минем автобус та килде. Аны ягымлы гына сөйләшергә кирәк. Ну, аңламыйм, наоборот, психологик яктан ягымлы итеп сөйләшсәң, халык та сиңа ягымлы итеп Җавап бирәчәк. Ә менә моның ише чыбыркы методы белән түгел. Тапшыруны яздырганнан соң Малышева тотты да туфлиләрен салып, яланаяк йөри башлады. Менә минем артымда сезгә инде яхшы таныш булган Останкино манарасы. Ой, Малышеваның тапшыруына бу минем ничәнче бер дүртенче килүем микән? Әй, ял, дүртенче килүем, ләкин моңа кадәр аның болай кыланганы булмады, но халыкны мыскыллап, синең тупое выражение лица, син тегеләй, син болай. Ой. Мин беләсем бераз гына име тагын бер әйтсә, э, мужчина э, с трупа нәрсә диме әле? с труповидным лицом дидеме соң или хәзер сүзен дә оныттым но мин уйладым икенче тапкыр әйтсә а вы свое лицо видели мы дип әйтеп студиядан чыгып китәргә китсәм ничегрәк булыр иде микән дип уйлаган идем но мен әйтәм алай дип аңа җавап бирүче һәм әйтүче билгеле юк бәлки, бәлки булгандыр да кем белә бит бәлки монда бик шундый э, экспрессивный берәр нинди кеше булгандыр аңа тоже шулай дип җавап бирә алган ну ярый алай дип миңа бүтән әйтмәде озын сүзнең кыскасы тишек тв сәхифәсе шуның белән тәмам фикерләрегезне языгыз гомумән малышевның тапшыруларын карыйсызмы юкмы үзегезгә файда аласызмы Медицинаны тапшырулар хәзер бер Малышеваныкы гына түгел бит инде, башка каналларда да бар. Россия бер каналында бар, башка төрле каналларда. Менә аларны да карыйсызмы һәм Малышева белән чагыштырганда, гомумән Россия телевидениесенә медицина тапшыруларының кайсысы сезнең күңелегезгә хуш килә? Ә бүгенгесе бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз.